Niĩ njĩtagwo Jemo Ule Msee, na ũmũthĩ nĩ niĩ tũgũkorora haha harĩ andũ marĩ gatũ. Reke tũke tũthikĩrĩrie andũ aya nĩ moragia andũ ciũria nyingĩ mũno, ona niĩ ũmũthĩ nĩ ndĩrenda ndĩmorie ciũria, koguo reke tũnyitanĩre nawe nĩguo tũmenye nĩ atĩa matũbangĩire ũmũthĩ. Rĩĩtwa rĩakwa rĩa mathekania nĩ Jemule Msee, no rĩĩtwa rĩakwa rĩa ma nĩ Wilson Mũirani wa Gathoni. Ndaciarĩirwo kũũrĩa Gatũndũ South, itũũra-inĩ rĩa Karebu. Niĩ ndũire ndĩĩroreire mũno, o na ta rĩu gũkũ locally, andũ ta Churchill, andũ ta KJ, andũ ta Tony Njũgũna, andũ ta Nyambare, nĩ ũraririkana nĩo maambĩrĩirie gũka TV-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa yetagwo Rediculous. Na rĩu nĩ ndameroragĩra mũno na ngona ũrĩa meciragia. Ndathiĩ university, tũgĩcemania na mũrata ũngĩ wakwa wetagwo Mathai, na tũrĩ erĩ nĩ twakoragwo tũgĩthekia andũ mũno, na nĩ hena mũndũ watindaga agĩtwĩra nĩ mũkwenda mũmenye ũrĩa mũngĩambĩrĩria kaũndũ ga gũthekagia andũ, no ona ithuĩ tũkona mũndũ ũcio nĩ gũtũ enjoy aratũ enjoy, na tũtia mũ take ga serious. No twauma university, nĩ ndambirie gwĩciria kaũndũ kau na ũritũ, na rĩu ndona mawĩra, he hĩndĩ ndonete wĩra bengi. Ndathiĩ wĩ bengi mĩeri itandatũ ngĩona gũkũ tikuo njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ. Na ũguo nĩguo ndaumire ngĩambia gwĩka tũ video tũnini tũnini. Ningĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya ngĩthondeka kanyamũ getagwo Ujinga Sosa. Rĩu Ujinga Sosa yarĩ twaikaraga handũ gĩtĩ-inĩ gwakwa, twathondekete ga studio gwakwa nyũmba. Tũgaikara hau gĩtĩ-inĩ tũkoya ka issue kara happen bũrũri-inĩ witũ tũkambia, tũgagathondeka tũgekĩra wana. thĩinĩ wako. Nĩ nyendete maũndũ ma kũ exercise mũno, na nĩ nyendete maũndũ ma gũtubĩra, nĩ nyendete maũndũ ma gũthianga kwĩroragĩra bũrũri gũthiĩ matũra haha na pale. Actually ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa nyendete mũno, tondũ ndathiĩ nakuo nĩguo thiaga ngona kaũndũ kangĩ, kana andũ a kũna meciragia ũũ, kana mekaga maũndũ mao na na mũtaratara ũhana ũũ. Na nĩ nyendete gũthoma, gũthoma. kĩndũ gĩothe kuma ngathĩti mabuku sacrifice kana kwĩrutĩra na ngoro ĩmwe nĩkĩo gĩtoretwo gĩ gĩtũmi kĩmwe gĩakwa gĩa gũkorwo thiĩ na mbere na ũrĩa ndĩreka niĩ ũrĩa ingĩra mũndũ nĩ atĩ ta rĩu ũngĩeterera atĩ andũ magakuona wĩna kĩheo nĩ ũgwetangĩrĩra ona wahota gũkua ũrĩ ona kĩroto kĩu gĩaku gĩa gũtuĩka mũndũ ũcio ũrenda gũtuĩka tondũ no mũhaka effort ĩyo yume harĩ we. U- thiĩ na kũu thiĩ ũgerie ona kaba ũke okorwo wĩ actor kana wĩ comedian kana wĩ mũthaki wa eh, plays kana kĩ thiĩ ũgerie kaba andũ makwĩra "Ai, we ndũratũkenia na ũmũthĩ makwĩra ndũramakenia rũciũ nĩ ũkamenya andũ acio kĩrĩa gĩatũmire marege gũkena rĩ nĩ kĩndũ 1 2 3 rĩu uma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ gũcoka ũthiĩ ũge atĩa ũreke mbica ĩno ũhote kũrehe show ĩngĩ ĩkũmacika